Reit, henffych. O'n i fod i gael fy ffilmio yn neud ras yn yr Amazon wthnos, o nawr, na. O'n i fod i rasio i brynu ffilm off Amazon wthnos. Na, na, na, ma' llefydd fedrwch chi brynu DVDs a CDs. Oes, oes. Mae llefydd eraill. Yy, yn ogystal â chwilio a- a- am pethe fel 'na i i brynu ar y we, ni hefyd dwi 'di bod yn chwilio am y clipie gore ar gyfer y we. Nid ar gyfer chi, o na, na, ond ar gyfer ngwestai arbennig, Yr un, yr unig un, diolch byth. Mister Malcolm Allen! Yay! Nawr, Malcolm, am rhyw reswm, ie, mae pawb wedi dweud, o, gofyn am ti pêl-droed. Dwi'n gwybod pam, ti'n gwybod, ysgyd ti ddiddordeb mewn bêl-droed? Wel, ti'n gwybod am bêl-droed? Uh, na. Wel, wel, fedra fi brofi bod chi'n deud cywydd am hynny, erbyn okay. nes ti faglu dod allan o'r taxi ddo, nes ti ddeifio do. a rowlio gwmpas. Do, o'n i crio. Ah, do. Ah, fel hyn, na, na. na, na yr unig o'i, yr unig, twyd, be'r hirgron, Reit, wy, wi'n mynd i jasio, ie, ydy hi'n siocled? Ie, mor syml â hynny. Ocê. Ond pam pêl-droed? Be, be, be, be... Wel, dwi'n meddwl, o'n i'n lwcus iawn, ges i allan eni efo ryw, t'mod, greddf bach naturiol o chwarae pêl-droed. Ti'n dalentog. O, wel, dyna be' oedd o. Dwi'n meddwl es i allan yn cicio fel mwnci o'r dechrau, wedyn yy yym a wedyn nes i gysgu efo'r pêl-droed pan o'n i'n hogyn ifanc a wedyn o'n i'n lwcus iawn cael gyrfa proffesiynol allan o hynny. Felly, pêl-droed ac hefyd, ma' 'na llawer mwy o sgilia yn pêl-droed na sy' 'na mewn rygbi. Erbyn mae llawer o adnoddau i chwarae'r gêm. Dwi'n, dwi'n, twyd, mae ma bobl yn mynd i angytuno, dwi'n mynd i ddweud yn byd achos fi'n mynd gwybod am beth mae'n sôn. Dwi'n deall. Um, o ti, nawr, sol, sol gol nes ti uh, sgorio yn broffesiynol, ti'n meddwl ti? Wel, rhyw dros 60. Uh, wel, 60, da iawn. Wel, rhyw rasio un mewn tair gêm o gyda fi. Wel, no, well, hei, hei.
O ti'n neud rhyw ddawns bach ar bob tro ti'n... O, gyda fi ddawn special bob tro. O ti'n show off?
Os, na, dim show off, na. Ond os am teimlad yn y byd yeah. fel sgorio gol. Ti di sgorio un o gol? Naddo. Naddo, oh, wel, na ti'n ti y teimlad. Ond, os ydyn gwell teimlad na sgorio gol, pan ti'n gweld ti'n crymanu fo'n i gornel, ychaf y rhwyd, a rhedeg yeah. o yna, yeah. a mae'r dorf i gyd yn gwydi denw, ti'n ti di gael y teimlad?
na, na, na. Bod. Ond, y pwynt o'n eisiau gwneud am o ran show off, ia, mae'n bwysig i chi beidio show off. Yndi, yndi tad. A dyma pam. Gwers bach i ni gyd.

yn silly rili jyst sefyll mor agos i'r dyn sy'n taflu'r bel. Ond oedd y dyn oedd yn taflu'n bel yn debyg fel Andy Legg a fysa fo'n neud rhywbeth fel Ie! Ie! Na, ti Andy Legg. Ie, ie, ie. Nawr, yy, yn amlwg, controversial fan hyn, merched yn chwarae pêl-droed. Byddai'n gyflym ambyti hynny. Wyt ti'n cytuno, wyt ti'n anghytuno gyda fo? Wel, os gynnon nhw amser ar ôl golchi'r llestri, llnau ac... Hei, cyn i ti fynd i'r bechgyn, oi, oi, gy- na. Mae o, mae o ry mor galed a gêm, gêm bechgyn, dechrau gyda'r clip yma. Dwch o, mae, mae, mae o yn gêm fach. Merched bach di lein yn chwarae. Dwchwch ar hwn.
Wel, dim, dim diffyg parch i merched o gwbl wrth chwarae'r bel droed, ond dwi'n siŵr oedd y bel na sbwylio i gwall i dipyn bach. Do, chydig bach, chydig bach.
Nawr, fi'n abod yn gilydd ers, ers cwbl o flynyddoedd, o'n i'n sylweddoli hwn, ti ddim yn hoff iawn o llygod mawr, nag oes? O, fe dwi'n diodd nhw.

Ie, reit, dim, dim un... Wel, hein dwi 'di... O, diolch. Ie, toi di hwnna. O, diolch. Tegan. Ond hein dwi wedi dod ar draws o blaen. Maen nhw'n debyg i chdi ar dy frawd. Diolch, ie. Y sbectol ydi o, mae'n siŵr, y sbectol. A reit te, Elvis. O, O, ti'n mynd i fod yn bêl-droediwr neu Elvis? Wel, dyna be oedd o'r dechrau. A, a pam, be, be, lle mae'r cariad yma Wel, y cefndir ydy, y dad oedd yn addoli Elvis trwy'r blynyddoedd, a fan ni fachgen ifanc o'n i'n tyfu fyny efo'r cefndir o'r gerddoriaeth, o'r miwsig bob. Yy yy gyda Elvis. A wedyn pan nath dad a mam ymddeol ath nw y ddau o nw i Graceland i Memphis dyda'r cloc ma nôl a bob awr ma' 'na gân Elvis yn dod ar. Oce. Iawn? A wedyn yy be' sy'n digwydd ydi be' nath ddigwydd dros y Nadolig nes i ddeutho mam mam ma' fedra i'm cysgu m- bob awr dw- t'od ma'r gân dod ar fi sy'n dynnu batris allan o'r cloc yy hannar ffordd trw'r nos o'n i'n ga'l cws bach neis a dyma un cân yn dod nôl ar. Dad, ti'n deffro. Dyna faint mae o'n caru Elvis. Ti'n mynd lawr a dynnu dy batris yno. Da iawn, da iawn. Wrth gwrs, wrth gwrs, mi, mi fydda fo wedi bod yn dathlu i seithfed, pump, 75. Ie, i benblwydd Fysa. 75. So mae dal yn fyw. Ond mae e dal yn fyw. Er gwaetha dy ymdrech di i gymryd y batris allan. Ond, ti wedi gwisgo fyny fel Elvis?